दिलीप डॉक्टर दिलीप कुमार शाह जी के बोलेने छी आइ खास करके गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में केहन केहन सेवा सुविधा सब आब सुचारू भ रहल छै और विगत के व्यवस्थापन में जे कमी कमजोरी रहे ओकरा केना करके सुदृढ़ तरीका से अगाड़ी बढ़ेते वही विषय वस्तु पर आइ बातचीत करब डॉक्टर साहब स्वागत यऽ नमस्कार सब आदमी के हम्म, हम्म। सबसे पहले अहाँ के आगमन संगे हॉस्पिटल में बहुत किस्म के नया काम सब देखल जाय छै जे अखनी मरम्मत संहार के काम कहबे तो उ सब भ रहल छै तो की योजना के साथ ई चीज और इमरजेंसी पहिले से कुछ ओते व्यवस्थित नहीं रहे अखन ओ- ओ- अब चौबीसो घंटा मेडिकल सु- अथी ऑफिसर सब छै है अगर काम करे वाला आदमी छै है ओहिमे ऑक्सीजन प्लान्ट सेहो जड़ान भऽ रहल छै हँ ओहि ऑक्सीजन प्लान्ट ओहि जड़ान भऽ कऽ एच डी यू एन आइ सी यू आइ सी यू है ने सेवा हमरो आरके एहि महीनाके भीतरमे सञ्चालन करम हए जाहिमे अहाँके एच डी यू मे अहाँके पच्चीस बेड छै है ओहिमे ऑक्सीजन सप्लाइ बहुत बढ़िऑं से मतलब ऑक्सीजन प्लांटे लगाके ओहिमे ऑक्सीजन सप्लाइ हेतै है एन आइ सी यू अखन बेड तऽ अखन दस टा छै है लेकिन चारि टा बेड आ मैक्सिमम पाँच टा बेड अखन सुचारू एहि महीना भीतरमे करबै है आओर पाँच टा आई सी यू के बेड सेहो आ आई सी यू के समान आओर एखन तऽ पन्द्रह बेड तकके छैहे लेकिन जरान पाँच बेडके एखन अहाँ तत्कालिक रूपमे सुचारू करबै है अ, ई सकारात्मक चेंजेस के कारण बहुतो व्यक्ति में जे एकटा एहन मानसिकता छै डॉक्टर साहब जे कुछो भेलै तऽ सरकारी हॉस्पिटल नहि प्राइवेटके देखल जाइ छै तऽ लागै छै ई सकारात्मक परिवर्तनसँ आदमीके माइंड सेट भी चेंज हेतै हँ माइंड पक्का चेंज हेतै है आओर सेट भी हेतै है किया तऽ आब गजेन्द्र नारायण हॉस्पिटल जे छै से एकेडमिक लए रहल छै राम राजा सिंह प्रतिष्ठानो ओहिमे एडेड छै ने ओहिमे आब किछु दिनके बादमे आब स्टाफ नर्स आओरके पढ़ाइओ शुरुआत हेतै हँ आ आगामी आर्थिक वर्षमे हमरो आओरके ई सोच लेने छियै हँ जनशक्ति किछु कम छै हँ जेकि तीन पचास बेडके मात्र जनशक्ति रहै हँ ओकर तीन सए बेडके एखन जनशक्ति हमरो आओरके माँग करि रहल छियै हँ जाहिमे सात सए जनशक्ति होना चाही सात सएमे नहिओ हेतै तऽ पाँच सए छओ सए हमरो आओरके आशा करने छियै गजेन्द्र नारायण सिंह हॉस्पिटलमे

ने आ उपरोसँ दरबन्दी थप दए रहल छै हँ ओ दरबन्दीके अनुसार फुलफिल करैत आ कार्यक्रम अगाडि बढ़ायल जेतै हँ डॉक्टर साहब विगतके जे मेसू छलै रंजीत झा विभिन्न मतलब घटनामे हॉस्पिटलके एकटा व्यवस्थापन पक्ष बहुत ज्यादा कमजोर छलै तऽ अखनके दरमियानमे जे देखल जाउ तऽ जते व्यक्ति लिस्टेड छै जते डॉक्टर सब लिस्टेड छै ओकर उपस्थिति नियमित भऽ रहल छै कि अखनो ओहिमे कमी कमजोरी छै नहि आब डॉक्टर सब एकदम टाइमली अपन आबि रहल छै टाइमली ओ पी डी चलते सेवा दए रहल छै है आब सर्जिकल आइटम आब डॉक्टर राजीव मिश्राके टाइममे शुरुआत रहै है ओ डॉक्टर साहब अखन पढ़ै लए चलि गेल रहै बीचमे सर्जिकल की रहै से सेवा नहि रहै अखन एकटा सर्जन ओ दुइटा सर्जन अखन आयल छै हँ एकटा अनेस्थीसियो आयल छै एहि बीचमे जे सेवा सभ अटूट रहै ओकरा क्रमबद्ध रूप से हमे जरान करै लए चाहै छियै हँ आओर सर्जिकल फैसिलिटी सर्जिकल सेवा जेहो छै सेहो अहाँके विस्तृत रूपमे अहाँ

नहि अहाँके ओवरियन सिस्ट आओर के आब जे हो से लए लैपरोटोमी आओर अनेस्थीसिया आबयके कारणसँ जे सेवा सुचारू नहि रहय ओ से सेवा तुरन्त हमरो आरके सुचारू करबै हइ बात देखल जाउ तऽ डॉक्टर सब होइ छै जे सरकारी हॉस्पिटलमे काम करैत रहै छै ओ डॉक्टर सब ओहिसँ ज्यादा टाइम जे छै प्राइवेट क्लिनिकके दैत रहै छै तऽ अखनी तेहन किसिम के गतिविधि नहि छै अखन कि रोकल दिन- जाइ छै? अखन नओ बजे से लए के अहाँके गवर्नमेंट के जे टाइम छै ओहि टाइम मे अखन सेवा दऽ रहल छै है आ बाकी के टाइम तऽ अपन ओ जोगाड़ करिके अपन प्राइवेटो संस्था मे काम करे के जकरा इच्छुक छै से काम करि रहल छै है जकरा क्लिनिक चलबे के छै क्लिनिक चलबे छै मगर मेन काम की छै से जे एहिठमाके गजेन्द्र नारायण सिंहमे काम करि रहल छै हॉस्पिटलके जे एकटा आवरमे बाहरमे काम एखन नहि करि रहल छै हँ विगतके व्यवस्थापनसँ फरक व्यवस्थापन रहतै हँ हँ पक्का ओहिमे विगतमे की भेलै से एकटा डॉक्टरोके कमी रहै आ एकटा की रहै से योजनाबद्ध नहि रहै नहि कार्यक्रम होइ छलै आ कार्यक्रमके अनुसार

जे सेवा सुविधा छै से ओहिमे वञ्चित नहि होना चाही ओ सभ ढोका छै से खुला रखना चाही सभ ट्रीटमेन्ट गाइडलाइन जतेक एहिठुमाके मैन पावर छै हए आ घरो देखिते छियै एखन टूट फूट बेसी भऽ गेल छै जएह घर छै ओहि घरमे हम सेवा सुविधा सञ्चालनमे लाबे है एकटा चीज देखल जाउ अखनके जे आकस्मिक सेवावला कक्ष छै ओहि साइडके टॉयलेटके अवस्था कहबै तऽ एकदम बिकराल छै तऽ एहिपर किए ने व्यवस्था नहि ओहोपर सभकिछु छै है जे ड्रेन फूटल रहै ड्रेनके तुरन्ते मैनेजमेंट करलिए है जे पाइप लाइन रहै से पाइप लाइन सेहो फूटल रहै है ओकरा तुरन्ते मैनेजमेंट करिके एखन सुचारू एखन अहाँके इमरजेन्सीमे जे रहै से फोर्स ओर्स जतेक रहै ओहिठिमा रङ्ग टीप जेना रहै ओहि कन्डीशनके जे ऑक्सीजन प्लान्टके जे पाइप लाइन रहै से बिगड़ल रहै ओ तुरन्ते एकर यथाशीघ्र मरम्मत करि कऽ एखन तुरन्त सुचारू करनाइ अहाँ देख सकै छियै पहिलुका अवस्थामे एखुनका अवस्थामे एखन बहुत फरक भऽ गेल छै अभी के जे मुख्य चिकित्सक छै ओ कते छै आओर कते एहिके डिमांड अनुसार कते होबाक चाही अखन डिमांड तऽ अहाँके किया तऽ पहिले तऽ पचास बेडके हॉस्पिटल रहए गजेन्द्र नारायण सिंह अखन तीन सए बेडके हॉस्पिटल भेलै तऽ आब दरबन्दिए कहबै तऽ नेपाल सरकारके लगभग लगभग हँ सात सए होना चाही तऽ कमतीमे सात सए नहि भए कऽ कहतै तीनिओ सए चारिओ सए हेतै तऽ ओहिके लागि की हेतै सञ्चालनमे बाधा आओर सन नहि हेतै जेना ओ उदाहरणके लागी आब आइ सी यू अहाँ खोलबै हए तऽ आइ सी यू के जनशक्ति तऽ आओर चाही कमतीमे अहाँकेँ छओ टा मेडिकल ऑफिसर चाही नर्सिंग स्टाफ चाही नहि ओहिठमा कार्यालय सहयोगी चाही सभ सभ चाही ओहिमे की आ ओहिमे फेर रेकॉर्डिंग रिपोर्टिंग चाही आइ सी यू अहाँ चलेबै तऽ आइ सी यू के मैन पावर चाही आ मानि लिअ अहाँके पास अनेस्थेलॉजिस्ट जे बेहोश करयवला डॉक्टर छै ओ एकटा मात्रे छै ओ कमतीमे ती कमतीमे चारि पाँच टा होना चाही नहि ओहिमे फेनो किछु बी एस सी अनेस्थेसियो चाही नहि ओहिमे अहाँके मैन पावर आब एके बेर सम्पूर्ण मैन पावर तऽ नेपालो सरकार नहि देत जतबे मैन पावर छै ओकरे सदुपयोग करि कऽ एन आइ सी यू आइ सी यू एच डी यू इमरजेंसी सेवा ने एखन अपना आरके इंटरनल मेडिसिनके सेवा भेलै आओर ऑस्टैटिक गायनाकोलॉजी सेवा भेलै जनरल सर्जरी भेलै ऑर्थोपेडिक भेलै एतेक सेवा हमे एखन सुचारू करयके लक्ष्यमे छी पहिला जनौ एकटा छोटको घटना होइत रहै हॉस्पिटल विजिट करलाके बाद तुरंत रिफर जे छै धरान या विराटनगर भऽ जाइत रहै आब जनताके ओ मार नहि पड़तै ओ अखनियो कहबै से पूर्ण भऽ गेल छै से नहि भेल छै है लेकिन जे रिफर होइ छलै पहिले हंड्रेड परसेंट मानू ने ओकर अहाँ सेवेंटी फाइव परसेंट अहाँ रोकैके प्रयास करबै है नहि

धरान जकाँ अहाँके प्रतिष्ठान जाहि दिना अहाँके तैयार हैत अखन तऽ छोटका छोटका मतलब यूनिट मात्रे यऽ अखन बड़का यूनिट तऽ नहि बनल यऽ तऽ टोटली अहाँ ब्लॉक नहि करि सकै छी लेकिन कहूँ बहुत हद तक हद तक रोकि सकै छियै अहाँ नहि पहिले जनम छोटको एकटा घटना होइ छलै तऽ ओ घटना तुरंत रिफर भऽ जाइत रहै तऽ आब उहे नहि हेतै है अखन के ई जे जते चेंजेज भऽ रहल छै एहिमे कोनो किसिमके स्थानीय तहके राजनीतिक दबाव एहन अहाँ सबके महसूस भए रहल छै कि की केलहुँ नहि राजनीतिक दबाव अ, की करल जाय अ, राजनीतिक दबाव से नहि राजनीतिक के सपोर्टे बुझियौ भेट रहल यऽ एक नम्बरमे दोसर नम्बरमे स्थानीयो से अहाँ हमर आओरके आ आशा आ अभिलाषा छै कि कमतीमे ई गजेन्द्र नारायण सिंह हॉस्पिटलके लागी जे काम जे शुरू सुचारू करै छै सभ आदमीके ओहिमे व्यवस्थित होना चाही आ राजनीतिक पहलो होना चाही कर्मचारी जे छै से कर्मचारियो से सहयोग भेटना चाही अहाँ माथिलो निकाय जे नेपाल सरकार अहाँके मैन पावर दैत ओहोसँ हम अपेक्षा करने छियै कि जतेक मैन पावर छै आ जतेक आ हुअ सकते है ओ ओतेक तुरन्ते पद पूर्ति भए जाना चाही आओर सभ आदमीके यदि सहयोग रहतै है तऽ हमे पूर्ण विश्वास करै छी कि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालके जे पहिलुका अवस्था रह छै ओहिसँ बहुत भिन्न अहाँ देखबै है बहुत स्पेशलाइज्ड अहाँ उपचार लाइन अहाँ पाबबै है ई दृढ़ संकल्प और दृढ़ विश्वास अहाँ जखन जाहिर कर रहल छियै तऽ एहिमे जते भी स्वास्थ्य कर्मी जे मैनेजमेंट के भीतर काम करे वाला छै ओहो सबके एक लक्ष्य एहन छै हँ लगभग लगभग अहाँके लक्ष्य तऽ सब आदमीके किछु ने किछु ले लगिएके नौकरी करै छै ने हम आशा करने छियै हमर डॉक्टर डॉक्टरी छियै तऽ हमे सेवा देना हमर धर्म छियै सब अपन अपन धर्म लगभग लगभग जे वातावरण छै मतलब हम ई आशा करने छियै जे राज्य हमरा से हम नियुक्ति लैत ठुमा लेने छियै ईमानदारी कर्तव्य निष्ठ काम हम करबै हए से यदि कर्मचारियो सभ यदि ई पायलामे चलि जेतै हए हॉस्पिटलमे आबैत कला ई यदि हम कर्तव्य निष्ठ काम करबै हए यदि आशा रहतै हए तऽ ऑ ऑटोमेटिक छै कि चेंज हेतै हए पहिलेके अवस्थामे की रहै से आ मानि लिअ घरो नहि रहै एखन किछु किछु घर भेलै हए वातावरण किछु सहज भेलै पहिले डॉक्टरसभ कतेक रहै छलै पाँच टा दस टा मात्रे डॉक्टर छलै एखन पच्चीस तीस टासँ बेसी डॉक्टर छै हए आ एखन विशेषज्ञ सेहो छै हए नहि आओर की छै से डॉक्टर आओरके उपलब्धियो छै तऽ एक एक सूत्रमे यदि बान्हल जाय तऽ ऑटोमेटिक छै कि पहिलेसँ बहुत लाभान्वित एहिठुमाके जनता सभ पाबतै स्वास्थ्य सेवामे बहुत सुधार हेतै हन स्वास्थ्य सेवामे सुधार हुए एकर

कि आब इन्स्ट्रूमेन्टो आओर बहुत बढ़िआँ सब छै हइ सब यदि ल लगानी ओहिमे लागि जेतै हइ आओर यदि दक्ष जनशक्ति मतलब कि डॉक्टर विशेषज्ञ यदि चलि अएतै हइ तऽ आशा करू कि सप्तरी जिलामे गजेन्द्र नारायण सिंह हॉस्पिटल एकटा नमूना जकाँ रहतै हइ ई लक्ष्य पूरा हुए अहूँके कार्यकाल एकदम बढ़िया से सफल रहे एक शुभकामना सहित अपन व्यस्तता के बावजूद टाइम निकालिए बहुत बहुत धन्यवाद सब धन्यवाद